vawlei ah hin kan nun khawh ding zong hi um lo i Bawipa vawleipi zong a sertu nangmah na si minung a kan sertu zong hi nangmah nan si Bawipa kan nunnak dihlak hi Bawipa nangmah kut cungah chiah ding lawng hi kan rel a si ko sihmanhsehlaw Bawipa na kan nunnak dihlak hi nangmah kut cung kan chiah sual lo tikah Bawipa zeitluk in dah Bawipa na hmaika hin kan tlau tawn Bawipa din nih Bawipa a tlaumi le mipalh kan si ko nain Bawipa na kan dawtnak vel cu zeitik hmanh a dong lo i Bawipa kan sin te Bawipa vel ngeih zaangfahnak he na kan hngah i na kan auh ko caah hin kan i lawm tuk hringhran le min thang ṭha ko seh. Bawipa hi ram ceu nu le pa hna, Bawipa Malaysia nangmah na fonh na tonh hna i Malaysia ram chung zongah Bawipa zeimaw khua an sakṭinak chungah Bawipa nangmah in na dirpi hna fanu fapa hna na pumcawiter hna i Pathian kan pa lunglawm tein atu ah ram thumnak a simi Bawipa US ram zongah damte lawmten na phanh ter hna bawipa hin ni can ah bawipa nang mei na si o ter hna lawng si lo thluachuahnak na pek hna i bawipa kan lai phung in arsatha khawhnak zong na pek hna ca kan i lawm tuk hranghran pathian kan pa an nunnak dihlak nangmah kut cungah kan chuan nangmah nih na fotmi hna a si i bawipa ahohmanh nih bawipa a lakkar ah ṭhen ti um hlah seh tiah na ti bantukin Bawipa pum saduhnak siseh, Bawipa vawlei cung hi Bawipa mah le mah nunnak i humhaknak zong nih hin ṭhen hna hlah sehlaw Bawipa nangmah zoh bu tein Bawipa chungkhar kha hi ser hna sehlaw Pathian kan Pa cu cuticun nangmah sin lawmhnak a rami thawngin an innchungkhar kha hin Bawipa i lawm chin lengmang ko hna seh tiah an ca thla kan cam i Bawipa nangmah tu hi pa can in in ser hna sehlaw nangmah tu hi bawi bik in ser hna sehlaw zeidang hi Bawipa vawlei cung thilri le hlawn vialte hna nakin Bawipa a sang bik cem ah Bawipa nangmah hi an chiatu si ko hna seh. Bawipa kan i lawm tuk hringhran. Nin arsapuai an tuahmi vialte zong hi kanmah minung minthatnak le kanmah sunparnak caah si loin nangmah sunpar liangngannak a si i Bawipa kamhnih chungkhar ai tongmi vialte caah siseh, Bawipa cuti cun Lairam ceu nu le pa le chungkhar dihlak ca zong ah siseh, nangmah thluachuah vanmi kan kuaihnak tu si ko seh. Na sinah lunglawm biachim in na kan tlanhnak Khrih Jesuh min in thla kan cam si kan Pa kan Pathian. Amen.

Thawngṭha chimtu nih Baibal khiarrelnak hi siasah thalmannak hi amah nih dan a hman a sai lai. Pathian bia in thazaang i peknak caan ṭha kan petu kan Pathian a nuntu ṭha ko seh. Amin. A lawm taktak si. Kei zong hi bantukin ka dawt, dawt bung le khuachia arsa thah puai ah Lawm tein thazaang peknak caanṭha bantuk caah hin ka lawm i a rami nan zapi te cungah ka lawm ti kha chim ka duh. Kolos dal thum cang kul le cang thum Kolos dal thum cang kul le cang thum ka tek ka rel lai. Zeithil nan tuah paoh ah minung caah si loin Bawipa caah ka ṭuan ti lungput ngei in nan lungthin dihlak in ṭuan u. Zeithil nan tuah paoh ah minung caah si loin Bawipa ca'h ka ṭuan ti lungput ngei u, cathiang ngaimi nan zapi te hna Dawt ah duk thluachuah ngah in pe hna seh. Pa Dawt Vet Kung le ngakchia hi hmunkhat ah a umṭi bantuk tein Male ah khin kan va umṭi. I Male ah hin Cingla rualchan bantuk te khin hmunkhat ah khua kan sa i atu zong hi ka mitthlam ah an cuang ngaingai. Hi ti ka vun ruah hna tik zongah hin a thi te cun a ngaih zong ka ngaingai hna. A hlei phun in an cungah lawmhnak chim ka duhmi cu Pa Dawt hi aa khika Malaysia kan hawile minung tampi hna zudin sa-einak le mah duh salam hi an thut an dir lio caan ah Annih cu Pathian ṭihbu tein lungfim tein a um zungzal. Cu lawng si loin khuami hna zong siseh, kanmah nih Efelisip zong siseh kan bochanmi pakhat a si caah hin atu zong ah hin hi Pathian bia chimte hi ka tha ngaingaimi a si. I Pathian nih lam a hruai hna dam tein US lei an va kal lai te zong ah hin ka va hmuh ve hna i kan i tlam tein an cuang. Bawipa nih lam a hruai hna i Atu cu anmah zong thluachuah hna a pek hna, arsat that kho tein hika hmun ah hin timhtuahnak bawipa nih a pek hna. A hlan ah cun Malaysia thu ummi si caah cinglar rualchan zong hi tlingte cun i hmuhnak le i tonnak kha um kho tuk lai ti zong ka zum lem lo. Voikhat voi hnih nan vai i tlawn kai zong ah pahnih pathum deuh ti hi si lai. Nin ni ah cun fiapti zong siseh, hranhring zong siseh, hmunkhat te ah cinglar rualchan kan sinak langhter in kan vun i ton tikah hin a sunglawi ngaingaimi si. Hi bantuk caan ṭha a petu hna hi Pathian a si. Kan Pathian cung zongah kan i lawm ti kha vun nolhtak ka duhmi cu si. I atu hi ṭhitum ni a si nain ka Baibal carelmi nih zei thil nan tuah paoh ah Bawipa sunparnak caah tuah u ti hi Ka rel tikah khin phundang lam khi aa zawhmi khi a lo nain ai khat dih ṭhimṭhiammi khi si ko. I vun chim ka duhmi cu hlan lio ah hin Biakam Hlun chan ah hin Judahmi hna pawl hi Pathian nih Solomon chan ah khan biakinn saknak nawl a rak pek i cucu biakinn pi kha a rak sak i a min ah ṭempal tiah an auh i Jerusalem ṭempal ti zong in kan theih lengmang mi kha a si. Cu Jerusalem Tefa Jerusalem biakinnpi hi Solomon nih a sak i Bawipa sinah a pek tik a pekchanh tikah hin zeitindah a pekchanh ti si ahcun Bawipa rung lut law a chungah hin rung um a ti tikah hin a chim duhmi cu Bawipa kha cu chung lawngah um i annih kha a lengah um ding caah a rak pekchanhmi si lo. Cuka biakinn chung i a rak pekchanh chihmi cu zeidah an si ti si ahcun an nunphung zong an rak pekchanh. an chiah dih an sipuazi zong kha a chung ah khan an chiah dih i cu biakinn chung ah cun an sining dihlak hi aa rak i phu. Chimduh kum sawm sarih hrawng ah hin Rom mi nih cu biakinn cu an rak hrawh tikah ngaihchia taktak ah hin an kan dih ko kan lo ko ti an ruah. Kan pathian zong hi a tlau ti tluk hin an thinlung ah hin an rak ruahmi cu a si. Zeiruangah ti cun annih an nunnak dihlak an nunnak dihlak cu cu Pathian ah cun a um awk a si tiah a rak kalpimi hna an si caah cu biakinn pi a rawh tikah cun an lungfah ning hi a rak zun taktak ko lai ti hi kan hmuhmi cu si. I hi biakinn hi a rawh lai hi Jesuh Khrih nih hin a rak chim cia ko. Zeitindah ti ti si ahcun Samaria mi nu sin zong khan zeitindah rak ti ti Johan pali chungah khan kan hmuhmi cu uh, Judah mi hna nih cun biakinn ah Jerusalem ṭempal ah khan Pathian an biak. Cun annih Samaria mi hna nih cun mah kha an pu Jakob tikhor tlang ah khan Pathian an rak biak i hi tlang ah siseh Jerusalem biakinn ah siseh Pathian an biak lo caan kha a ra lai, a phan lai tiah rak in. Cucu zeidah a si ti si ahcun Jerusalem ṭempal chungah biakinn an rak sakmi an nunphung an chiah dihmi vialte kha an tuah lo caan a phan lai ee tiah a ti anih nih an ruahnak ahcun cuka hmun lawng ahcun biak pathian a um ti an rak ruah i Jerusalem biakinn hawi in thla an rak cam cuka leng ahcun pathian biak khawh si lo ti an ruah cu ruang ahcun sal i an tan tik zong ah khan zeitindah mi ramdang ahcun pathian cu kan thangṭhat khawh lai tiah an rak ti phah Puai tuah khawhnak ding caah a re a theimi hna kaphnih chungkhar dihlak le hmunkhat te ah ai tong ai hmumi hna kaphnih chungkhar dihlak le khual in a rami cingla rualchan dihlak cungah siseh kannih hika hmun ah thlacamnak hmun ah ai tel bawipa thangṭhat mi le thla a camṭimi zumtu mithiang hna nih nan zapi te cungah hin Pa Pathian dawtnak, Fapa Bawi Jesuh Khrih vel ngeih zaangfahnak le Thiang Thlarau umpi lamhruainak cu tu le zungzal tong ti loin hun camcin ko seh. Amen.

Innka cu ka tu le na umnak kaa kip ah lai lei kan khuasak har kha rak philh hlah u law Pathian sinah thlacam rak i zuam u law nan ṭuan nan kawlnak kha Pathian bausan bu tein lai lei kan khuasak a har ning kha rak philh hrimhrim hlah u timi hi nan pu Ceoipa nih bica kan duh hna tampi ka lawm.

Ka dawtpan mu vava zong mu nan i chawnh khawh ahcun hei chim u ka pu Ceu pa inn cu na kal hlan na khan a chia tuk cang a awng dih cang a inn te zong kan hmuh a pur dermang cang tiah hei chim law Ka tu leng le te hin tiin sia hru te rak hmu veu tiah ka sia nan heh ka thleng kho ti lo hi.

kanpi te par zong nih khan hihi na far le tete he rak hngal hna lai lo caah te khan rak hngal hna u se rak i chim u ti kha kan duh i hi ni thaizing zong ah kan pu te pu ar sate kan pek lio ah na pa cu theihternak te zong kha ka rak tuah cang i tu zan le zan ah hin hi na nau le nu pahnih na pa a ke lei le orlei ummi hi a ke lei kape ummi hi na panu le a fa nei nei kan ti na pai a or lei ummi hi a nau deuh a si dothin khin khin tiah kan ti hi hi hi kan pi te zong nih khan a hai hna lai lo e te phul ka pai a nau ka panu le fa le te an si ti kha kanpi te khan rak chim lai ti kha kan rak zuun lo hna hi ka hen rethe tem ke phul in thlan hring in phai in faron rak lan in phiat te khua te zong lung lom te in kan ram pizza hen an cung hen lomnak he a hlei khuning kan ngei ti kha rak chip hna le rak an cha kan duh ning hna che se lomnak tam pi ka ngai kung a ramang thau mo ha

Atu hi pei kan von tuah lai i khuabawi pa nih zei si zongah nan khuabawi pa nih nangmah chim ko a ti sa tlawmpal te ka van chim lai amah zong nih chim ṭhan te lai i zei si zongah ka fale ai pai ding ka duh le Cucaah cun Faraon le hranhring le Hakha mi Khiahti Hakha mi hranhring le Faraon le kan va si ko hna lai e zei kan ti hnga zuri sabah lo tein nan i pei ah ka thin a hung lai ka thinlung a fak lai ti ruahnak na ngeih ahcun peitu kha pei lo tein rak um law Mah duh ahcun zuri saba pa i va chuah i zeimaw ti ziar va ngeih nek va ngeih bantuk kha man lo tein kanmah fanu le fapa pi khua le pi phu khua fanu fapa te kan si caah khan nuam tein hika ramdang lei i rak zoh awk zongah zoh dawh tein i pai kho u law hika lei ah Vawlei zongah upadi an tuahmi um i kha bantuk e Baibal nan va lawn ahkhan cun upadi kong le zei kong kha cu hika hin Aukuṭha pa nih a chim te lai i cusa cun tuzan caan ah nuam tein i nuam khawh zuam law pakhatnak a simi hi manlai khap khakma rupte pakhat le pahnihnak a simi tiang kha laksawng te rak tuah ti ca kan vun tuah i hite zong he atluk atlak lo nain zeisi zong ah hikai zo do te ne pe i nuam te tampi te i ziar va ngei nak cun va tai lo zong nuam te chuak kha kan duh deuh mi si Thisa khan kan fale zei kan ti hnga dawtnak tein zeicel khan nan i zuam lai ti kha biatawi te hun chim ka duh. Cun kan lai hi kan naupa Thiapti Den hi kan naupa an si lai kan nih hran hring in kan no ka pa si lo ah hika thawngthang pa kan timi tlangta zungzal i kan hmanmi kan pupa si lai. Tingin nangam ten zain kan hman khawnak hnga hi hika ram vialte nan cungah Jesuh tlawmpal te run chim tak mi si lampi zong rumnak ka ngei. Kei toi te kan chim ve lai. Kei chim ding mi cu Kan nupa nih khan zeinak lila hmun vialte cu tlamtling tein an chim dih ko cang sa. An i ven lai i zoh man a si lai lo ti kha an phan tuk sa. A ho hmanh zu i rit hi ka bai lai i ka boi lai mi rak mi nih rak tei tikah ka thin a hung lai timi si dangfahnak ten pei nan rak kan chuah piak lai lo. Nuam hi sual le hi bantuk i poi nuam lo a kan tuahtu kha a kilvengtu kha tlangval pawl rian kan thial hnai kha hna nih an in rak sik velh tik hna Nan leh hna seh cun upa nih kan bawmh rih hna lai cah khan khakhatte kha ralrin, cun hodah tlangtla cu an si ti le an tlangtlami hna nih nawl ngaih khawh ding kha fak piin an rak kan cawnpiak lai. An min kha thang a sawar no, an min in Ralhreng Dawt Get Thang, Ho, Siarti David, oh, Mantak,